צייט מיט די גמרא דף ס' טז עמוד א', איי ס'וואי א וויי, פיר שורות פון אויבן, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף ר' פנחס זכרי' עליו השלום, מאן דחודש דורך ספאנסער רבי ישראל לעזער, לעילוי נשמת זיין מאמע מרת רצה פייגא בת רבי אהרן צבי עליו השלום. אונז האבן געלערנט א מחלוקת נעכטן צווישן רבא און רב חיסדא, טאמער א קטן קען מוליד זיין אדער נישט, טאמער א קטן האט א זכר האט א כח להוליד אדער נישט, רבא האט געהאלטן ער קען נישט מוליד זיין, רב חיסדא האט געהאלטן א קטן קען יא מוליד זיין. עיז פאר אביי האט אביי געפרעגט א קשיא צו רבי פראם די פאלאווינג ברייתא, שטייט אין די תורה ואיש כי ישכב ואת אישו שכבה זעירא, ער האט וואוינען מיט א פרוי, און מ'רעדט וועגן א פראפער ביאות טו די פוינט שכבה זעירא, והיא שפחה נחרפת לאיש, וואס מיינט א שפחה נחרפת לאיש? עס מיינט שי איז מיוחד, שי איז מיועד, שי איז ריזערווד פאר א סערטען פערסאן, סאמוואט א אשת איש, נישט פולי א אשת איש, ס'איז נישט קיין גאנצע קידושין געמירין. חזל רופן דאס אן שפחה חריפה. וואס מיינט א שפחה חריפה? איז דא צוויי תנאים וואס קריגן זיך אריין וואס דאס מיינט. לויט רבי עקיבא מיינט עס א חצי שפחה וחצי בת חורין וואס איז געווארן א כלה צו א עבד עברי. לויט רבי שמואל איז א שפחה כנענית וואס א עבד עברי האט מקדש געווען. אונז ווייסן אז א עבד עברי קען מקדש זיין א שפחה כנענית, דאס איז מיוחד פאר אים. שם שפחה חריפה. זאגט די תורה, די תורה לערנט אונז אז אויב איינער וואוינט מיט א שפחה חריפה וואטעווער דאס איז, באקומט ער נישט קיין מיסה אזוי ווי א רעגולער אשת איש, ווייל זי איז נישט קיין פול פלעדזשד אשת איש באט זי איז נישט קיין פנויה אויך נישט, ממילא די שפחה באקומט מלקות, די בעלה, דער וואס וואוינט מיט איר דער זכר, גייט דארפן ברענגען א קרבן נשים וויטש ראביי מינטלס פראפערלי רימיינדעד אס איז די שם שפחה חריפים וואס מען זאגט דארט אין אייזיק מקוה וואס קיינער האט נישט קיין אנונג וואס מען זאגט איז יעצט ווייסט מען נישט קיינער, אונז האבן דא עטליכע, אונז האבן ראביי מינטלס, ראביי יאסל. און צאמען מיט תלמידי חכמים. ס'איז שטייט אין פסוק ווי איש כי ישכב וועסט איש הוא שכבה זהר ווי שכבו נחרפה וועסט לאיש. איין דינג ווייס איך נאר, אילו איש, א גדול, וואס האט געוואוינט מיט א שכבה נחרפה, אבער טאמער איז עס געווען א קטן בן תשע שנים ויום אחד, שראוי לביאה, אונז ווייס מיר אז א קטן בן תשע שנים ויום אחד איז ראוי לביאה, מי ניין, וויאזוי ווייסטו אז ס'איז אויך אפליקעבל די דינים? ניין אז דאס איז קלאר, דער קטן גייט נישט באקומען קיין מיסה אויף דעם, ער איז נישט קיין בר אנשן, ער האט נאכנישט קיין דרייצן יאר, אבער די שכבה גייט באקומען איר חלק, זי גייט באקומען איר דאוז אוו מלקות עז ע פאנישמענט. תן לוי מיר שטייט אין פסוק ואיש, מיט א ו', מרבה צו זיין אז אפילו אויב די זכר איז נאר געווען ניין יאר ויומיך. ניין, עס שטייט אין פסוק ואיש, אונז האבן שוין מדייק געווען כי ישכב את אישו שכבת זרע, א פול פלעדזשד שכבה. דער קטן האט א כח פון שכבת זרע, זרע מיינט אז ס'קען פראוקריעיטן, זעהן מיר אז א קטן קען מוליד זיין. ומלאי האט האט רבי גענפערט צו אביי, יא, יש לו, ער האט טאקע א קטן בן תשע שנים יום אחד האט האט טאקע זרע, אבער ס'האט נישט די עקסטרע כח ואינו מוליד, ער קען עס ארויסברענגען, אבער ער קען נישט מוליד זיין, סימילער צו כתבי' שלא יתבי אביו שליש דמו, סימילער צו א א שטיקעלע תבי', ס'איז נאר געוואקסן א דריטל, ס'האט א סיד, טאמער וועסט אריינלייגן די ערד גייסטו דיך איינרעדן ס'גייט וואקסן, אבער ס'גייט נישט קענען וואקסן, ס'קען נישט ארויסברענגען די נעקסט סטעפ צו קענען וואקסן. און אזוי ווי א קליינע סיד האט נישט קיין כח מוליד צו זיין, די זעלבע זאך דער ניין יער אולד קען נישט ארויסברענגען מוליד צו זיין. נאר עס איז אינטערסאנט, די גמרא אין מסכת באה דף ז שטייט, אויב איינער האט געטראפן א איי, ער האט געשאכטן א עוף, און ער טרעפט אין די בויך פון די עוף טרעפט ער א איי וואס איז גרייט ארויסצוקומען, די איי קען נישט דעליווערן, קען נישט מוליד זיין, קען נישט געבוירן ווערן, פארוואס היות ער איז נאכנישט געבוירן געווארן קען ער נישט מוליד זיין, ער קען נישט ריפראדוסן, קען זיין ער גייט נאך געבוירן ווערן, אבער ער קען נישט פראקריעיטן ארויסברענגען נאך. איז דא א שאלה וואס העט זיין, איינער האט געזוכט ער גייט אין מארק ער וויל קויפן א איי, א פול פלעדזשד איי, נאו, אמאליגע צייטן האט מען נישט געקענט פארשטיין פארוואס זאל איינער וועלן זוכן איין איי, היינטיגע צייטן קען מען פארשטיין, איינער וויל קויפן אנשטאטס א סטעיק גייט ער נעמען א איי פאר סאפער, ער גייט קויפן א איי, און ער האט נישט געזאגט פארוואס ער דארף די איי. און יענער האט אים פארקויפט די איי וואס מען האט געטראפן אין די טשיקען. דער מוכר טענה'ט, יו דידענט סעי וויי יו ניד איט, טאמער דו דארפסט עס האבן פאר סאפער אדער דארפסט עס האבן צו ארויסברענגען נייע טשיקענס, מן הסתם איז עס געווען לאכילה, אויב אזוי איך האב נישט נישט וואס ס'איז, גראדע קען דאס נישט מוליד זיין, די דיעל איז א גוט דיעל. דער קונה שרייט, מעק איך טעות, איך דארף האבן איינס וואס זאל קענען ארויסברענגען נאך טשיקענס. זאגט אביי, אין הכי נמי, סא מעק איך טעות. זיין יוסיגקייט נישט מוליד זיין איז עס א מויגליך טעות, אבער ר' דוד שמואל וועט ארויסנעמען א געוואלדיגע מוסר השכל פון דעם, א ביוטיפול דבר מוסר, אונז האבן געשמועסט נעכטן פון ר' שמעלע אמשינאווער, מקשה תעשה אויסאם, אז וואס שווערער די זאך קומט אן, לפום צרה אגרא, אזא סארט זאך זאל מען עס טון, טאמער עס קומט אן שווער, זאל מען עס טון. סאו דער איי, אויב ס'איז אדורך די פראסעס אוו בירט, ס'איז דורכגעגאנגען דער שוועריקייט, ער האט געהאט צער, ער קען משפיע זיין פאר א צווייטער, ער קען איבערגעבן פאר א צווייטער, באט טאמער ס'קומט אן גרינג איז נישטא קיין קיום. סאו א יונגערמאן האט דערציילט, ער האט געזען זיין זון א בחור'ל האט זיך געמוטשעט מיט דאווענען, עס איז נישט אנגעקומען גרינג צום דאווענען, ער האט אריינגעקוקט אין סידור, ער האט זיך ארומגעדרייט אין בית מדרש, לאמיר אים מלמד זכות זיין, ער האט געדאווענט במחשבה, נישט בפה, על כל פנים, עס האט מורא'דיג שטארק וויי געטון פארן טאטן אז דער זון דאווענט נישט ווי עס דארף צו זיין. ווען ער איז אהיים געקומען האט ער געשמועסט מיט די ווייב אז עס קומט אים אן זייער שווער צוצוקוקן ווי דער זון קומט אין בית מדרש אבער ער דאווענט נישט, האט די פרוי אים געפרעגט פארוואס, וואס זאגסטו אים נישט עפעס, זאג אים, זאג אים ס'באדערט דיך, זאג אים. האט ער געזאגט לאמיך דיך פרעגן עפעס, איז גרינגער צו זאגן אדער גרינגער נישט צו זאגן? וויטש וואן אוו די טו איז גרינגער? זאגט ער, זאגט זי, איז זיכער צו זאגן. דער רבי הערשל ספינקא האט געזאגט ווען א מענטש האט א ספק וואס צו טון, איז ער א קראס ראוד, שאד איי דא איט, שאד איי נאט דא איט, וואטעווער איט שאד בי, אין השקפה, אין עבודה, זאל איך עס יא טון אדער זאל איך עס נישט טון? די כר המבחין. די סקעיל וויאזוי מען זאל דאס דן זיין צו נישט, קוק וואס איז שווערער צו טון, יענץ זאלסטו טון. וויטש עווער וועג דיין הארץ ציט דיך ווייל ס'איז גרינגער, ווייל ס'איז געשמאקער, טו די פארקערטע. ניינטי ניין פערסענט אוו די טיים עסטו, יו דו די רייט טינג צו דעם. וואס איז גרינגער צו שווייגן אדער צו זאגן? צו זאגן, אויב איז א טשוז טו סטעי קווייעט ענד נאט טו סעי עניטינג. דער החזקה יתונה אין בית מדרש פון חזקיה האט מען געלערנט די פאלאווינג ברייתא, שטייט אין פסוק וכי יסד איש על רעיו להורגו, די פסוק דארט רעדט וועגן איינעם וואס האט געהארגעט במזיד, און די פסוק איז מרמז אז איש מזיד היא מזריעה, א מאן, א פול גראון מען, קען נוץ עס און קאכן, קען ארויסברענגען די זרע וואס זאל האבן די כח מזריע צו זיין, מען רעדט אינגאנצן נישט וועגן דעם סאבדזשעקט, אבער מען דרש'נט די פסוק, וכ י ז דישא על רעי', אויב איינער גייט מזיד זיין, איינער גייט קאכן, ער קען מזריע זיין, ואין קטן מזיד און מזריע, אבער א קטן קען נישט מבשל זיין די זרע און מזריע זיין, און ממילא א קטן קען נישט מוליד זיין. היות די פסוק האט אנגעכאפט א לשון פון יזיד, א לשון פון מזיד, נישט געשריבן וכ י השי ה איש, א מענטש וועט טון א עבירה, קומט ער מרמז זיין די חלק פון בישול, און ממילא לערן איך ארויס אז די זרע פון א קטן קען נישט מוליד זיין. מום ליי רמות כ לרב אשר מאיר מאש פון די היי מייז ד לשנן ד ושי ל, ווי זעהן מיר אז אין די תורה זאל די לשון פון מייז ד האבן א שייכות מיט קאכן, דכתיב ווייל סשטייט אין פסוק וואס ר' אברהם מינצל ז ל האט געוואלט זאגן ויזד יעקב נזיד, יעקב האט געקאכט א געקעכצטע אוטן פאר עשיו, שטייט א לשון פון נזיד און סמיינט בישול, די תרגום זאגט רייט אוועי ויבשיל יעקב תבשילו, יעקב האט געקאכט, זעהן מיר אז נזיד איז א לשון פון קאכן. פרעגט די גמרא, איך וועל פרעגן א צווייטע קשיא, איך וועל דיר ווייזן אז א קטן קען נישט מוליד זיין, אז א קטן קען נישט מוליד זיין, וואו טזענען דברי רבי שמואל, זיי האבן געלערנט אין די בית מדרש פון רבי שמואל, בין סורר און מורה, לערן איך ארויס, דווקא בין קען ווערן א סורר און מורה, ולא י', איינער וואס איז א טאטע קען נישט ווערן קיין בן סורר און מורה. לכאורה מיינט די ברייתא צו זאגן, אז א זון וואס האט מוליד געווען, ער האט דעליווערט א בעיבי, ער קען נישט ווערן קיין בן סורר ומורה. נאר נעכטן האט מען געשמועסט וועגן די איינער וואס איז געווארן א טאטע בשעת ער איז געווען א קטן, ער האט געבוירן א קינד בקטנותו, טאמער דער זון וואס איז געבוירן געווארן פון א טאטע א קטן, אויב דער זון קען ווערן א בן סורר ומורה. יעצט איז די שאלה אויב דער טאטע קען ווערן א בן סורר ומורה. קען דער טאטע זיין ראוי אויב ער האט געבוירן א קינד? קען ער זיין א בן סורר ומורה אדער נישט? זאגט די גמרא היכא דמי, וואט עידזש עקזעקטלי, ווער עקזעקטלי אר ווי אין די טיים זאון, טיים ליין, פון דעם דעם מענטש? ווען האט די תורה געדארפט זאגן אז דער וואס האט געבוירן קען נישט ווערן קיין בן סורר ומורה? אילאי מדי ער בבשר דעיסה שתי שערות, אויב ער טראגט די געמאכטע פרוי, נאכדעם וואס ער האט שוין געברענגט שתי שערות, סאו לעטס סעי הי וואס טהירטין ענד א דעי, איך געדענק שטייסט אייערס וואוילער און ער האט דעליווערט מכמה דלקתיו כ זקן פאר די באד האט ארומגענומען די גיד, אויב אזוי דעמאלס בעט ער נישט קיין מסורה און מורא, די תורה האט אים געפאטערט ווייל ער איז געווארן א טאטע, מי כשוות כלאי, איז דער סאטש א ביג ווינדאו צווישן ווען מען קען ביז מען ווערט, והוא אמר רב קריספדור, רב קריספדור האט געזאגט אז כל ימיו של בן צורר ומורה, די גאנצע טיים, מ'האט שוין גערעדט וועגן רבי קיסל דא, אבער די גאנצע טיימליין פון דעם בן סורר און מורה, ווי לאנג קען עס זיין? איינע אלו שלושה חדשים בלבד, די האול ווינדאו איז טרי מאנטס, פון ווען מ'ברענגט שתי שערות, ווען ס'האט נאך נישט ארום גענומען די זקן התחתון, דעמאלס ביז ס'גייט יא ארום נעמען די גאנצע זקן התחתון, און פון דעמאלס און ווייטער קען דען עס שוין נישט ווערן קיין בן סורר און מורה? אויב אזוי, דארף נישט דער פסוק אונז לערנען אז איינער וואס ווערט געבוירן א ווערט געבוירן א קינד פון נײַן חדשים נאכדעם וואס ער האט גענוג שתי שערות, אז ער קען נישט ווערן קיין בן סורר און מורה, ווייל אפילו אויב ער געבוירט נישט קיין קינד, איז ער פטור עניוועי, he's past the three month window, so he doesn't qualify. אלו לאו, נאר מסתם גייט מען מוזן זאגן אז מ'דארף נישט ארויסלערנען פון די פסוק נאר לגבי איינער וואס איז נולד געווארן within three months נאכדעם וואס ער האט געברענגט שערות, דהי עבר מכמה דלעיסה שתי שערות, ער האט זי טראגעדיג געמאכט פאר ער האט געברענגט די שטייער סייערס, לאמיר זאגן זעקס חדשים פאר די בר מצוה, האט ער זי טראגעדיג געמאכט, והולד, און ער האט דעליווערט די בעיבי, און מען קאן מען די לייק וואס זאגן פאר די זקן התחתון איז געווארן פולי גראון, וויטין די טרי מאנטס פון נאך די בר מצוה, איז שמע מינה, אבער וואס זעהסטו פון דעם, קטן מולד, זעקס חדשים פאר די בר מצוה, האט ער שוין מזריע געווען און ער האט זי געמאכט טראגעדיג, פאר ער האט געברענגט אפילו שטייער סייערס. זאגט די גמרא לא, עס איז נישט קיין ראיה, כדי זאגן לעולם די ערבי בשר די אייסע שטייער סייערס, רילי האט ער זיך טראגעדיג געמאכט נאכדעם וואס ער האט שוין געווען געשטייסארעס אפטער הי וואס טערטין והאויל איט און די עקשועל דעליווערי וואס בשר די עקב זקן נאכדעם וואס ער האט שוין דעליווערט נאכדעם וואס ער שוין געווען א פול פלעדזשד זקן ער שוין געווען דרײַצן און נײַן חדשים איט די קשיא די רב קריספער דא האסט געפרעגט א קשיא די רב קריספער דא וואס זאגט אז די גאנצע ווינדאו איז נאר די דריי חדשים פון דרײַצן ביז דרײַצן און דריי חדשים אויב אזוי וויאזוי קען עס שטימען מיט די מעשה אויב ער דעליווערט זעקס חדשים שפעטער נײַן חדשים שפעטער וסקיווסי רב דימא אמר ווען אבדים איז געקומען פון בבל קיין ארץ ישראל האט ער געזאגט אמרי בן מערבי, אין ארץ ישראל האט מען געזאגט ביין א בן קען טאקע ווערן א בן סורר און מורה אבער ולא הוא ראוי לקרוא סוי אב, נישט אז ער איז ממש געווארן א טאטע, נאר דער מענטש וואס איז ראוי צו ווערן א טאטע, דאס מיינט איינער וואס איז שוין אדורכגעגאנגען דריי חדשים נאכדעם וואס ער האט געברענגט שתי שערות, אויב אזוי איז מעגליך אז ער האט מעביר געווען א פרוי די סעקאנד ער האט געהאט שתי שערות, לאמיר זאגן די טאג נאך די בר מצוה האט ער מעביר געווען א פרוי, נאך די דריי חדשים. איז שוין ראוי אים צו רופן א טאטע? פארוואס? רבי סטעפאנסקי זאגט אז אין די ליטווישע וועלט איז עס נאון עז שאואינג, אפטער טרי מאנטס ווען ס'איז שוין ניכר אריבער איטס שאואינג רופט מען אים שוין טאטע, מ'דארף נישט און ווערט נישט הייבט נישט אן צו הייסן א טאטע נאכדעם וואס מ'האלט נאך די ברית נאך די פדיון הבן, די סעקאנד וואס איטס שאואינג הייסט מען שוין א טאטע, קומט אויס אדרבה די ברייתא איז געלערנט געווארן מבית מדרש פון רבי ישמעאל איז די מקור צו די דין פון ר' פרסמא דא אז ווילאנג די אלע טעג פון בן סורר און מורה איז וויפיל? א טאטאל אוו דריי חדשים, אויב אזוי, אפילו אויב דער בן סורר און מורה האט נישט חתונה געהאט מיט א פרוי אינגאנצן נישט, נאר ס'איז אדורך די ווינדאו, וואס ער וואלט געווען ראוי אויב ער וואלט חתונה געהאט מיט א פרוי און איר טראגעדיג געמאכט, וואלט מען אים שוין גערופן אבא נישט ווייל ער האט געבוירן א קינד, ווייל די עיבור איז שוין ניכר, אויב אזוי איז ער שוין נישט ראוי צו זיין א בן סורר און מורה און דאס איז די מקור, די גאנצע צייט וואס מען קען זיין א בן סורר און מורה איז נאר דריי חדשים, פראם טערטין, און טערטין און טרי מאנטס. נאו, רבי יאסל וואלטנער האט דא מעורר געווען די נאמען קריספעדאו וואס ליטעל אינטרעסטינג פאר אים, סאו ס'איז נישט אזא קאמאן נאמען אין שס, סאו די תרגום אויף ציצית איז קריספעדין, קריספעדין, זאגט ער, האט רבי שמואל געזאגט אז קען זיין אז זיין טאטע איז געווען זוהיר אין ציצית ממילא האט מען גערופן די קינד אזוי, מ'זעט אסאך מאל אין שס עפעס א זאך וואס די טאטע האט געטון האט מען גערופן די קינד אויף דעם, קען זיין כ'האב שוין דערציילט אבער ס'איז דא א שטיקל הוספה דא, ס'איז געווען א גרויסע איד רבי אברהם גאנעכאווסקי, גרויסע אידן ארץ ישראל ס'דא ספרים פון אים איך מיין ער איז געווען די איינער פון ראשי ישיבת סאטשבערן האט געוואונען ביים אפזעצן אויף א באס עס האט זיך אוועק געזעצט א פרוי לעבן אים סאו ער האט נישט געוויסט וואס טוהן זיי האט זיך אויס געפונען זאגט זי אז ער האט א סעווער קעיס פון קריספעדוי טעריבל קעיס אויף קריספעדוי זי האט זיך שי דזשאמפט אפ און זי איז גלייך אריין זיכען א צווייטע פלאץ.

סאו ס'דא א מעשה פון ר' אייזיק שער, ר' אייזיק שער איז געווען איינס פון ראשי ישיבות אין סלאבאדקע, ער איז געווען די רבי המבריק פון ר' אביגדור מילער, סאו ר' אביגדור האט זיך געהאלטן אלס א תלמיד מובהק פון דעם ר' אייזיק שער, האט ער באמאל געשמועסט מיט זיינע תלמידים וועגן ניסי ותקון, האט ער געפרעגט איך וויל ענק פרעגן א שאלה, אויב עטס גייט זיין אויף א באס און ס'קומט ארויף א מיידל, א יונג מיידל קומט ארויף אויפן באס, נישטא קיין סיעטס מער, גייט, וואלסטו איבערגעגעבן די סיטי אדער נישט? האבן אלע געענטפערט זיכער נישט, וואס הייסט נישטא קיין משאים ותוקים? זאגט דער ראש ישיבה, פארוואס זאלט עטס נישט טראכטן אז אויב יעדע איינער גייט בלייבן זיצן, ס'וועט זיין נאר א מיידל וואס גייט שטיין, גייט יעדע איינער קוקן אויף די מיידל, בעסער זאל זי זיך אוועק זעצן, זאל זיין כל כבודה בת מלך פנימה, זאל זיך אוועק זעצן א איידלקייט, סאו הענס, ווען א מיידל האט איז מסתמא זי בלייבט זיצן, ערד אויפשטיין, אבער די קריספעדאידער און ווארקס סאו הי געט אפ ענד מואווד אן. גיפ האבן געלערנט אויבן. אמר רב קריספדאי. אמר רב שבסי. כל ניומיו של בן צור ער און מורי, די גאנצע טיים ליין וואס קען זיין א בן צור ער און מורי, אינן אלא שלשה חדשים בלבד, נישט מער ווי דריי חדשים. פרעגט די גמרא וואו א נײַן נײַנצן נאך געלערנט משהווי שתיים עשרה עד עד שיעקב זקן, ביז ס'זאל זיין, איט סאונד לייק א דיפרענט זמן, אפילו אויב ס'איז שוין אדורך די דריי חדשים, נאכדעם וואס מ'האט געברענגט שתי עשרה, עס קען אויך זיין, ווילאנג ס'האט נישט ארומגענומען די גאנצע זקן התחתון קען נאך זיין א בן צור ער און מורי. זאגט די גמרא, די משנה מיינט צו זאגן, אט די היקף הזקן, אף על גב דלא מלא שלושה חדשים, אפילו אויב ס'נאכנישט וועגן די דריי חדשים, אויב ער איז א זייער העירי מענטש און צוויי וואכן נאך די בר מצוה איז שוין דא די היקף הזקן, איז שוין גענוג הייסט עס שוין קען ער שוין נישט זיין א בן צערור און מורא, מלא שלושה חדשים אף על גב דלא היקף, גייט ער אויך זיין קען ער שוין מער נישט זיין קיין בן צערור און מורא, קומט אויס די אלט די מאס וואס מען קען זיין, די לענגסטע וואס איינער קען זיין א בן צערור און מורא, איז דריי חדשים, אבער ס'קען זיין ווייניגער, וועדער טערטין אר טרי מאנטס קאמס פירסט, אדער די זקן התחתון קומט פריער, אידער וואן וויטשעווער וואן קאמס פירסט גייט ארויס ברענגען די אפערטונירי פון זיין א בן סורר ומורה. איז דאך חשוב אויב מ'עסט פלייש ביי די דרייצן, טרינקען וויין. אבער מ'גייט נישט דן זיין אלס און געבן די עונש על שם האסור נאר צווישן די דריי חדשים. סאו וואס האט עס מיט. סאו די מעשה דארף געשען דעמאלס. וואס האט עס מיט האבן קינדער דא? סאו די גמרא בלייבט אז מ'דארף זיין ראוי צו האבן קינדער.
תמיד, די שאלה איז תמיד קיין מולד זיין, סאו ווען עקזעקטלי, סאו תמיד, סאו ווען איז שייך אז מען זאל אים רופן אבי, די ערליעסט טיים אים צו רופן אבי איז ביי דרײַצן, סאו די גמרא בלייבט אז לכאורה, כ'הער נישט.
אויב איז א ליטוואק און ער זאגט שוין. ס'איז וואו איז נקרא אבי, סאו די מערסטע וואס קען זיין איז דרײַצן און דרײַ חדשים. אבער זמן הגמרא איז געווען א זאך וואס האט געהייסן יולדת לשבעה. מ'האט דעליווערט צו זיבן חדשים. נאו, ס'איז נישט אזוי ווי היינטיגע צייטן ווען ווען איינער דעליווערט פאר זיבן היינט זאגט מען, ריעלי איז דער קינד ראוי צו געבוירן פאר ניין, פאר טעקניקל ריזענס איז דער קינד ארויסגעקומען פרי און דעליווערט ביי סעווען מאנטס. והא ראיה, ווייל אין היינטיגע צייטן, ווער איז מער דעוועלאפט, ווער האלט ווייטער אין אין פארמעליטי, אין אין פארמינג די טשיילד, דעוועלאפמענט אוו די טשיילד, סעווען מאנטס אר עיט מאנטס? אייט מאנטס. די גמרא סעד אז א בן שמונה געהייסן א נייפל. ווען סכנת נפשות ביי אכט חדשים די געקינד, נישט קיין בר חיומה. ווייל ער איז באמת געווען א ניין חדשים די געקינד, ער איז געבוירן געווארן פרי, ממילא איז געווען א גרויסע סכנה. אבער אויב איז די זיבן, היות אונז האבן נישט די מציאות פון א זיבעלע, די ריעל זיבעלע וואס מיינט ער איז פולי פארמד עט סעווען מאנטס, א שלימות'דיגע פארם עט סעווען מאנטס, הי וואס בעטער אףף דען די אייט מאנט טשיילד. סאו די זיבן איז בעסער ווי מער דאס ווי אייט? וואס איז פונקט פארקערט? היינטיגע צייטן איז א אייט בעסער ווי א זיבן. אין די גמרא סייטל איז א סעווען ווען בעסער ווי א עיט. היינט לערנט מען א עיט אויכעט. און אפילו ביי א סעווען אויכעט, אפילו ביי א סיקס. פעסט טווענטי עיט וויקס איז יוזשעלי וויטאוט, עווענטשעלי בסייעתא דשמיא וויטאוט דעפיסיטס. אבער היות איך זע אז אמאל איז א סעווען ווען בעסער ווי א עיט, היינט אבער האט זיך די מציאות געטוישט אז א עיט איז בעסער ווי א סעווען, מוז זיין אז אונז רעדט מען וועגן ניין חדשים'דיגע קינדער וואס זענען ארויסגעקומען פרי, נישט וועגן א זיבעלע, ס'האט די גמרא סיידן א בן שמונה איז געווען אן אייפעל, ער איז נישט געווען קיין קציר ווי קיין בן בר קיימא, ווייל באמת איז א בן תשעה נאר געבוירן געווארן פרי. לויט די גמרא'ס שאלה גייט זיין, איינער וואס, ועל זמנם ההיא, איינער וואס איז געבוירן געווארן ביי סעווען מאנטס, די פולי דעוועלאפד טשיילד עט סעווען מאנטס, א זיבעלע, א ריעל שיעור חזניש זיבעלע לאמיר עס רופן, יא, סאו פון ווען אן גייט מען זעהן די עובר? גייט ער זיין נאוטיסעבל ווייל ער איז אהעד אוו די געים, שוין ביי טו מאנטס ענד א טוירד, אדער איז עס אלעמאל דריי חדשים נאו מעטער ווען די דו דעיט איז? יוסף רבי יעקב מנאפ פקוד קאמער די ראבינער ויוסף וקאמער משמאי די ראבינער בראי די רבי שיער, רבי בונצל האט דא געזאגט אז דא איז דא אקטיוו ספעסיפיק דויווער וואויס. נעמען מיט נעמען אלץ מענטשן זאגן נאך פון אנדערע נעמען אבער שמע מלמד דער רב קריספעדאהער אמר רב שבתי איך זעה פון די ווערטער פון רב קריספעדאהער אין נאמען פון רב שבתי אז יולדת לשבעה א פרוי וואס געבוירט פאר זיבן חדשים אין עיבורה ניקה לשליש ימיהו איט דאזענט גאו אקארדינג טא הער טיים ליין צוויי חדשים און א דריטל נאר ס'דארף ווייטער זיין גאנצע דריי חדשים כאילו מ'וואלט געבוירן ביי ניין חדשים האו קען איי פראוו איט יו? ווייל די איז סל כדעתך, אויב די וואלסט געהאלטן אז עיבורא ניקא לשליש ימיו, אז ביי די זיבעלע איטס נאוטיסעבל פראם טרי מאנטס, למה לי שלושה פארוואס איז גענוג דריי חדשים דא ביי די שאלה פון א בן סורר און מורה צו הייסן א טאטע? בתרי ותלסי סגי וואלט מען געדארפט גיין אז אפילו ביי צוויי חדשים און א דריטל זאל שוין זיין גענוג ווייל ס'מעגליך אז דער מענטש איז דער מיידל איז טראגעדיג געווארן ביי זיבן חדשים, נאך צוויי חדשים און א דריטל גייט שוין זיין ניכר, אויב אזוי פון א ערליע צייט איז שוין ראוי לעיקור אויס אהב וואלט ער שוין נישט געדארפט זיין א בן צורר און מורה פון יענער צייט. און מלאית רב הונא געזאגט ומלאית רב הונא געזאגט צו ר' יעקב לא אין לו מי מלאך נעם עס אריין נאכן זאגן אז א יולדת לשבעה איבער א ניכר לשלישי מאה טו מאנטס אנדער טוירט איז מאר דען ענאף. אבער מיט דעם אלעם גייט א מענטש נישט ווערן פטור פון א בן צעיר ארום מוירע טאמער ס'איז אדורך טו מאנטס און א טירד נאך שתי שערות ווייל זיל וואס אריבער מ'דארף גיין נאך רוב פרויען רוב פרויען געבוירן פול טערם עט ניין מאנטס די איבער איז נישט ניכר ביז דריי חדשים ממילא הייסט נישט א מענטש ראוי צו זיין א טאטע נאר טאמער ס'איז אדורך גאנצע דריי חדשים פון ווען ער געווארן א גדול. ר' יאיר קאמאר דער רבינער ברייד רב שי' האבן איבערגעזאגט דעם מימרא פאר ר' אבינר דער זון פון רבי ישעי', אמר לי האט ר' אבינר געזאגט אין דינא נפשות מי אז דנא בשר איבר, גייען מיר דען ביי דינא נפשות נאך רוב? התורה אמרה די תורה האט געזאגט ושפטו יעדו והצילו יעדו, ווי דא וואטעווער ווי קען, צו ראטעווען דעם מענטש וואס איז חי מוז מען זאל אים נישט הרג'ען, גאו אוט אוו אווער ווען מיר טראכטן ווי קרום ס'זאל נאר זיין מיר זאלן נישט למעשה הרג'ענען. ועד אמר זיל בשר ריבה, מען זאל גיין אלס א ספק, איז טאקע א רוב, גייט מען גיין הרג'נען, סאו ביי אונזער פאל, די בן סורר און מורא נאך צוויי חדשים און א דריטל, וואלטן דיינים ווען געדארפט דן זיין מכף זכות און פטר'ן, ווייל איז מעגליך צו הייסן שוין א טאטע, און דו זאגסט אז מען זאל זיך פארלאזן אויף די רוב, ער הייסט נישט קיין טאטע עט דעט פוינט, וואס מיינט ער הייסט נישט קיין טאטע? אז מען גייט פארשטיינערן אויף דעם, לכאורה זעהן מיר אז אויב אזוי וואלט מען אים געדארפט ראטעווען, זאָ אַ דריִע קאַמער דער רבי'ן, האָט מען אָפֿט מסביר געזאָגט פֿאַר רבינו, אַמאָל יאָ, האָט ער געזאָגט, אויף דינע נפֿשות לויע, זינען וואָס ריבע, ביי די נפֿשות גייט מען נישט נאָך קיין רבֿ, וואָס נײַן צו האָבן לערנט אין אַ משנה, דף מ, עמוד א', אחד עומר בשניים בחודש, אין צוויי חדש, צוויי, דער צווייטן טאָג אין חודש האָט ער געזען די מעשה, ואחד עומר בשלשה, איז אַ הלכה אויף דיסען קיימת, מען גייט עקסעפּטן די עדות און מען גייט הרגענען בעיסד אויף דעם, ווייל איך נעם אָן, שז, דער וואָס זאָגט אַז ס'איז געשען בשניים, דער צווייטער טאָג אין חודש, ווער וואָס האָט אַ ארטיקל איז דאָ אַ טעות הדפֿות. מען דרייט אויס די שניים און די שלושה, אבער ש ז דער וואס זאגט אז די מעשה איז געשען די צווייטע טאג יו ד ווייסט ב ב ראש של חודש אז מען האט מאבד געווען די חודש, סאו וואט, מען האט געמאכט די פריערדיגע חודש דרײַסיק טעג, קומט אויס היינט איז נאר די צווייטע טאג אין חודש, ו ז דער וואס זאגט אז עס איז געשען ב ש שלושה, איי נאו יו ד ווייסט נישט אז מען האט מאבד געווען די חודש ממילא הי איז וואן דעי אהעד, סאו טו אנד טרי איז ריעלי די זעלבע טאג. יעצט ויסלחך דעתך לא יאמרינן זיל בשר ריבה, אויב די האלטס אז ביי דיני נפשות גיי איך נישט נאך דערויף, ניין מהנה דווקא קא מסדר, קען זיין זיי זאגן עקשעלי ניין ס'איז א טעות זיי זענען זיך מכחיש, איינער זאגט די צווייטע און איינער זאגט די דריטע חודש והכחישו אידא קא מכחישי בהדדי, זיי זענען זיך סותר און מ'זאל פטר'ן דעם מענטש פון מוסר, קען זיין זיי האבן ביידע יא געוויסט אז מ'האט מאבד געווען די חודש אבער איינער האט געזאגט ס'איז געווען די צווייטע טאג איינער האט געזאגט ס'געווען די דריטע טאג איינער זאגט ס'איז געווען מאנטאג איינער זאגט ס'איז געווען דינסטאג פארוואס גייט מען עקסעפטן זייערע עדות און מ'גייט הרג'ענען א מענטש אויף דעם אלא לייט משום דאמרינן זיל בשר איבער ווייל אזוי אויך גייען נאך די רוב אפילו ביי דיני נפשות דעריבער די עונש אויף די טעות ביי עבירה דאיארכא, רוב מענטשן קען מאכן א טעות אין די חודש, זעה איך אז אפילו ביי דיני נפשות גיי איך יא נאך רוב. אמר רבי ירמיה מדיפתא, אף א נ נ מתנין, אונז האבן אויך אזוי געלערנט אז ביי דיני נפשות גייט מען נאך די רוב, ווייל אונז האבן געלערנט אין די משתה מסכת נדה, בת שלש שנים ויום אחד, א מיידל וואס איז דריי יאר ביטע א טאג וואס מען קען, שיז ראוי לביאה. סאו מאטש סאו אז מיס קאדעישאס פרובירט, די טאטע קען איר פארקויפן, קען עקסעפטן קידושין פאר איר, און דער וואס האט איר געקויפט קען וואוינען מיט איר און איר מקדש זיין מיט איר, מיט דעם אליינס. ואם באו ליה יבום, אויב די ברודער וואס האט חתונה געהאט מיט איר ערשט איז געשטארבן, אבוויעסלי האט זי נישט קיין קינדער, קען דער ברודער דער יבום איר מקדש זיין, נישט מקדש זיין אבער עקסעפטן עז היז ווייף דורך דעם וואס ער האט געוואוינט מיט איר, וכיוון אולי יבום שמאישת איש, טאמער א צווייטע האט געוואוינט מיט איר, א פרעמדע מענטש, איז זי א אשת איש לכל דבר, מען גייט הרג'נען דעם מאן וואס האט געוואוינט מיט איר, און מטעמו איז פועלת, טאמער איז זי געווארן א נדה בשעת מען האט געוואוינט מיט איר, ווערט דער מאן א עב הטומאה, נישט אזוי ווי איינער וואס טוט סתם אזוי א עב הטומאה אז דער מענטש ווערט א ראשון, נאר דער דער מאן ווערט ליטערלי א עב הטומאה אזוי ווי די פרוי אליינס, סאו מאטש סאו, לטעמי, משכב התחתון אז אויב ער זיצט אויף עפעס, אדער ער ליגט אויף עפעס ווערט אלעס וואס איז אונטער אים טמא, אבער דא גייט זיין א חילוק צווישן די מאן און די פרוי, די טעמי משכב התחתון גייט זיין כעליון, אז די זאכן אן טאפ פון אים איז אלעמאל א ראשון, סאו די בארם זאכן פון אים גייט אויך נאר זיין א ראשון, דאס הייסט ס'דא א חילוק צווישן די נדה און די וואס וואוינט מיט איר, די וואס וואוינט מיט איר ווערט א אב הטומאה, אבער דאס וואס ליגט אונטער אים, איווען טען מעטרעסעס אבאוו, וואס ער טאטשט נישט די זאך למעשה אונטן, איז אזוי ווי די עליון, די זאכן אן טאפ האט א דין אזוי ווי א ראשון נישט אזוי ווי א אב, סאו ביי די מן די בויאה לה איז די זאכן אונטער אים אויך נאר א ראשון, מה שאין כן די פרוי איז דא א חילוק, ווייל ביי די פרוי וואס ליגט אונטער איר ווערט א אב האט אים איר וואס ליגט אן טאפ פון איר ווערט א ראשון, סאו ביי די מן איז נישטא קיין חילוק, ביידע איז נאר א ראשון, סאו דאס זאגט ער דא, לטעמי משכב התחתון וואס איז אונטער אים כעליון אז ס'איז נאר א ראשון, ניסת לכהן, אויב זי איז געווען חתונה געהאט צו א כהן, אוי חדת פטרימין, קען זי עסן טרימ אזוי ווי א אשת כהן, אפילו זי איז נאר דריי יאר אלט, שי איז א פול פלעדזשד אשת איש, זי קען עסן טרימע. והוא ליה איכא מן הפסילה, און טאמער א כיתה יא כולל א נאסן אדער א ממזר געוואוינט מיט איר, פסולה מן הכינוס, זי הייסט א זונה, שי איז דיסקוואליפייד פון עסן פון די טרימע, אדער חתונה האבן מיט א כהן. והוא להו אחד מכלו הרואה סביבה מירס בתורה טאמער עני באדי וואס איז חיה מירס אויף איר האט געוואוינט מיט איר מי מוסמא ליה גייט מען איר האגערען ווי תראו זי איז אבן ספרתה ווייל זי איז א קטנה מען גייט איר נישט מעניש זיין סמך ת עמוד ב' ווייל לכאורה זעהן מיר פון די ווערטער פון די משנה וכן יבנו ליה משום אשת איש אז איינער וואס וואוינט מיט א קטנה איז אשת איש איז חייב מיתה פרעגט די גמרא רב א מאי פארוואס עפעס זאל מען זיין חייב מיתה איינער קען זיין איילון נשיא קען זיין זי קען נישט האבן קיין קינדער והדתה דהכא לוי קדיש אויב אויף דער חשבון אז זי איז א אייזל און ס'קען נישט האבן קיין קינדער, האט הועווער האט איר מקדש געווען, האט איר נישט געוואלט איר קיינמאל נישט גענומען, אויב אזוי איז עס נישט קיין אשת איש. אלא לאו, וואס דען זעסטו אז יוסף איך גיי יא הרג'נען בעיסד אויף דעם, דאן רינן זיל בשר ריב איך גיי נאך די רוב, ורוב נשים לא וויילן סנני, רוב פרויען קענען יא דעליווערן קינדער, ממילא איז נישט קיין מקח טעות, זעה איך אז מ'גייט הרג'נען, אויפן סאט'ס מאכט פון א רב, אז אפילו ביי דיני נפשות גיי איך נאך א רב. ס'טוט מיר אן אויס, ס'איז נישט קיין ראיה. מאי חי וליה די קטנה שטייט אז מ'איז חייב אלס אשת איש, רעדט מען נישט וועגן ממש הרג'נען נאר מ'איז נעמט קרבן, אז די וואס האט געוואוינט מיט איר בשוגג גייט דארפן ברענגען א קרבן, אויף דעם גיי איך נאך די רב אז זי איז נישט קיין איילענעס און מ'דארף ברענגען א קרבן, אבער הרג'נען? קען זיין איך גיי נישט נאך די רב, און קען זיין זי איז א איילענעס ממילא גייט מען נישט הרג'נען. פרעג מיר איך ווייס נישט וואס דו ווילסט, קוק אריין אין די לשון, וואו ממאסן על ידו קטנה שטייט מפורש אין די משנה, אויב איינער האט געוואוינט מיט איר גייט מען הרג'נען אויף איר, וואס זאגסטו מיך א קרבן? זאגט מיר אה, דאס גייט מען נישט רעדן וועגן א פרעמדע מענטש, נאר בבוא אליהו וביאו, איינער וואס איז אסור פאר איר נישט דורך חתונה האבן, לאמיר זאגן איר ברודער, איר טאטע, אפילו אויב זי איז א איילונית, איז דער וואס וואוינט מיט איר, די טאטע מיט די ברודער, זענען נאך אלץ חייב מיתה. זאגט די גמרא, איי דאנט נאו וואט יו וואנט, קוק אריין אין די לשון, ואם בא אליהו אחד מכל האריות קטנה, עניבאדי, נישט דווקא די טאטע און די ברידער, נאר עניבאדי וואס מען האט דארטן אויסגערעכנט, און קלארער אין דעם איז אפילו איר שווער, איר זון, אדער עני מענטש וואס האט געוואלט וואוינען מיט איר גייט זיין חייב אלס א אשת איש, אויב אזוי קען מען נישט רעדן אז ס'וועט דווקא וועגן א טאטע אדער א קרוב, נאר וועגן נסיון, נאכזען מען גייט יא נאכגיין נאך רוב. אויב דו זאגסט די גמרא הכי במאי עסקינן קען איך ווייזן אז מ'רעדט נישט וועגן רב, האסט נישט קיין ראיה לגבי רב, די קיבלה ע ל וויי די מאן האט געזאגט ער איז גרייט איר צו נעמען וועדער זי איז א איילענעס אדער נישט, אין אדער ווארדס הי בלאקס אוט די אפשען פון קענען זאגן שפעטער ס'איז א מעקער טעות, אויב אזוי איז די קעדישן אפילו זי איז א איילענעס איז די קעדישן א ריעל קעדישן, אויב אזוי איז זי ח איז א אשת איש לכל דבר און עניבאדי וואס וואוינט מיט איר גייט מען הרג'נען, דו האסט נישט קיין ראיה אז מ'גייט באדינען נפשות אחר הרב.

איז זי א אשה? דעמאלטס איז א אשה נישט קיין נשא די מעקער טוס. תני רבנן האט מען געלערנט אין א ברייתא, המסללת בבנה הקטן, איינער א פרוי וואס שפילט זיך מיט איר קליינע זון, והעירה בה, און זי האט געמאכט אויף זיך אליינס מיט איר זון אתחלת ביה. בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן פסולה מן הקנאה, לאמיר זאגן זי איז א אשת כהן, אדער זי איז א אלמנה וואס וויל חתונה האבן צו א כהן, שי איז דיסקוואליפייד, שי איז קאנסידערט א זונה ווייל די אנהייב ביעור איז אזוי ווי א גמר ביעור, און ס'איז אזוי ווי א גדול וואס האט געוואוינט מיט זיין מאמע און מיט דעם איז זי דיסקוואליפייד מן הכהונה. ובסלול מכשירין ווייל די מעשה הקטן איז גארנישט און ס'איז נישט ס'גייט נישט פסל'ען זאגט אים הרב וואנעט עקזעקטלי איז די מחלוקת? אמר רבי חייא ברעי די רב איז ביי נחמני אמר רב חיסדא ואמרי לה אמר רב חיסדא אמר זעירא הק' סיי די בשמים און סיי די וסילן זענען מודה מודים בבהן תשע שנים ויום אחד שביעושה ביאה, נײַן יאר און א טאג איז יעדע איינער מודה אז ס'איז א פול פלעדזשד ביאה און דאס איז נאר מחלוקת. פחות מבן שמונה שאין בו יסוד ביאה איז יעדע איינער מודה נאטינג העפענד איטס נאט קאנסידערד א ביאה ווען דען איז די מחלוקת לא נחלקי אלא בבן שמונה עקזעקטלי ביי אכט יאר דעמאלס איז די מחלוקת די משמעי סברא גמרין און איך לערן ארויס מדורות הראשונים פון היינטיגע צייטן צו די אמאליגע צייטן די אמאליגע צייטן האט מען געקענט מוליד זיין ביי אכט יאר אלט און א סילוס סברא, לא גמרין די מדורות הראשונים, ס'איז א אנדערע זמנים, די טבע האט זיך געטוישט, מ'קען נישט ארויסלערנען פון די פריערדיגע זמנים. פרעגט די גמרא ודורות הראשונים ינולו אן די אויבן, וואו זעהן מיר אז די דורות הראשונים האבן שוין געקענט געבוירן קינדער ביי אכט יאר אלט? גייט די גמרא ברענגען אפאר אפשענס, די גמרא נעמט אן אז אונז קען מען אלע נאך אזוי ווי די די מיידלעך קענען, איך ווייס אזוי ווי די אמאליגע צדיקים האבן געקענט נאכט, סאו די גמרא גייט אריין פארן אין נאכט מיט א כלי אונז זעמער היימיש אין פלאץ, אילאי ממידך ס'וואס שטייט אין פסוק הלא זאת בת שבע בת אליאם אשת אוריה החיתי, סאו דוד האט געזען א פרוי וואשט זיך אויפן דאך, האט ער געפרעגט ווער די פרוי, מ'האט אים געזאגט ס'איז בת שבע בת אליאם די פרוי פון אוריה החיתי, סאו בת שבע איז געווען וועמענס טאכטער?

איך זיך, אליאם, ווער איז געווען די טאטע פון אליאם? בן אחיתופל הגילוני, סאו הו איז די פאדער אוו אליאם? אחיתופל, געוואלדיג, סאו די נביא שטייט די דריי גיבורים וואס זענען געווען דאמאלס פאר דוד, איינער פון זיי איז געווען אליאם בן אחיתופל, סאו ווי נאו טו דזשענערעישאנס, טרי דזשענערעישאנס, בת שבע, אליאם, און אחיתופל. איך זיך שטייט אין פסוק, שלמה איז געבוירן געווארן פון בת שבע,

וויי, כסוף שטייט אין פסוק, ויהי לשלסיים ימים, ויהי גוזזים לאבישלום, ס'איז אדורך צוויי יאהר, און מ'האט געשניטן די שעפעלעך דארטן פאר אבישלום, וואטעווער, מ'האט געשניטן די האר פאר אבישלום, סאו ווי אלט איז שלמה געווען עט דעט פוינט? צוויי יאהר, די פסוק זאגט, ס'איז אדורך צוויי יאהר, ווי נאו שלמה איז אולי טו יערס אולד, געוואלדיג, דער צבי דוד איז אין די כלים. כסוף שטייט נאכדעם, לאמיר נאר זאגן אביסל היסטארי, אבשלום און אמנון זענען ביידע געווען זון פון דוד המלך, אבער פון אנדערע פרויען. אבשלום האט מען שוין געהאט אין די גמרא אויבן האט געהארגעט אמנון ווייל ער האט מענה געווען זיין שוועסטער תמר. אבשלום האט מורא געהאט פון זיין טאטע דוד איז ער אנטלאפן. אקעי, סאו די פסוק זאגט דאך ס'איז ואבשלום ברח, אבשלום איז אנטלאפן, וילך געשיר, ער איז געגאנגען צו געשיר, ויהי שם שלש שנים, סאו ער איז געווען אלט שלמה פריער צוויי יאר אלט, סאו אדורך דריי יאר אלט, ווי אלט איז שלמה יעצט? געוואלדיג, מינדסטנס צו זיין בויך, איך סיפשט.
באק טו שלמה, סאו אדורך דריי יאר.

ווי אמשל מיר שרייבן שוין דאס אריין ימים פון אהימעלך לוי, מ'האט צוגעלייגט נאך צוויי יאהר, ווי אלט איז שלמה געווען דעמאלס? זיבן, געוואלדיג, מנצל עס איז גוט. איך שוין שטייט אין פסוק ויהי מקץ ארבעים שנה, סא דורך פערציג יאהר, די אידן האבן דעמאלס מיט מי ניד א קינג, ויאמר אבשלום אל המלך אילכה נא איך וועל גיין ואשלם את נדרי, איך האב געמאכט נדרים אשר נדרתי לה' בחברון, איך וויל דארטן ברענגן קרבנות, שטייט דארטן די מעשה אז אבשלום האט מורד געווען, קומט אויס עט די פוינט ווען אבשלום האט מורד געווען איז שלמה געווען ווי אלט? סעווען יערס אולד. אקעי. איך זיף שטייט אין פסוק ואחיתופל ראה, אחיתופל האט געזען כי לא נעששו עצותיו, מ'האט נישט געפאלגט זיין עצה, ויחבוש את חמור ויקום וילך אל ביתו אל עירו ויצב אל ביתו, ער האט געגעבן זיין צוואה דארטן ויחנק, אויך מ'האט שוין געהאט אין די גמרא, אבשלום האט דיקלעירד ער איז מורד אין זיין טאטע, ער האט קאנווינסט רוב פאלק מיטצוקומען מיט אים, און דוד איז אנטלאפן פון פחד פון זיין זון אוועק פון ירושלים. זכר טוב איז געקומען צו אבישי דעם בעט און געזאגט אז איך איים רעקאמענדינג טשעיס נאך דיין טאטע דוד יעצט, ער איז אויסגעמוטשעט, יעצט קענסטו אים כאפן. אבישי דעם האט אים נישט געפאלגט, ער האט בעסער מסכים געווען צו דיין עצה פון חישי הוא ארקי, ער זאל צוזאם נעמען מיט כלל ישראל, שוט עסטעבליש הימסעלף עז קינג, נאכדעם וועט ער שוין נאכגיין דוד המלך שפעטער, און אחיתופל האט געזען ער נעמט נישט אן זיין עצה הנה היז פינישט, ער איז אהיים געגאנגען און האט מצווה געווען די קינדער שטייט דא און ויחנק, אנפארטשענעטלי ער האט קאמיטעד סועסייד אזוי שטייט אין פסוק, וכסוף שטייט אין פסוק, אנשי דוממי מרמו ליחצי מים, די מענטשן וואס זענען נישט געווען ערליך זענען נישט אנגעקומען צו האלב פון זייער לעבן, ווייל אונז ווייסן מיר ימי שנותינו בהם שבעים שנה, סאו אויב זיי זענען נישט אנגעקומען צו האלב, thirty five זענען זיי נישט געווען, כמה העביר לי ווי אלט איז אחיתופל געווען? טלוסים איז טלאס. טאטעל אויף עט די טיים אויף די ווען ער איז געשטארבן איז ער געווען טערטי טרי. סאו נאו דאו שווא דהוה שלמה. שלמה איז געווען אלט זיבן יאר אלט. סאו ווי אלט איז אחיתופל געווען ווען שלמה איז געבוירן געווארן? טערטי טרי מיינוס סעווען העלפ מי אוט. טווענטי סיקס. טווענטי סיקס איז אמאל די גמרא האט צוגעטראפן פשט לי עשרים ושש עקזעקטלי טווענטי סיקס. סאו ער די עלטע זיידע איז געווען אלט טווענטי סיקס יערס אולד ווען זיין איר אייניקל איז געבוירן געווארן. עס איז געווען טרי דזשענערעישאנס, עליאם, בת שבע, שלמה. נאו, לאמיר געדענקען, דארף, ווערט נישט גלייך געבוירן. דל תרתי שנא לטלו סעבירא, ס'איז נאך אלץ דא צוויי יאר פאר א מינימום פון וויפיל מ'דארף טראגעדיג ווערן, ווייל די מינימום טראגעדיגקייט איז זיבן חדשים. פלאס וואן מאנט פאר טהרה איז עיט מאנטס, טרי טיימס עיט איז טווענטי פאר מאנטס, סאו א טאטעל אוו טו יערס. זעהסט עס איז איבערגעבליבן פֿיר און צוואַנציק יאר, איז שתכח די כל חד וחד פשוט ביי מעט בתם נולד, זיי האבן געבוירן ביי אַכט יאר, אויב די טאטעל איז געווען טערטי טרי מיינוס סעווען איז טווענטי סיקס, ער איז געווען טערטי טרי ווען ער איז נפטר געווארן, סעווען פון שלומי איז טווענטי סיקס, מיינוס טו יערס וואס מען דארף טראגעדיג ווערן איז טווענטי פאר, אויב אזוי זעהסטו אז מען האט געבוירן ביי אכט יאר, נאו איט סאונדס סאו פארען, איך בין געווען אין טאראנטא, איך האב געוואוינט אין טאראנטא, איז געווען אנגעקומען א ברסלב'ער, א ברסלב'ער אינגערמאן איז געגאנגען נאך געלט, דערציילט ער מיט א פראודנעס אז. ער איז אַכצן יאר אלט, האט שוין פיר קינדער, האט חתונה געהאט ביי די פופצן, געהאט צווילינג און נאכדעם צוויי סינגלס. זיין גאול איז צו זיין א זיידע ביי דרײַסיק. סאו אגעין, דיס טינגס קאוד בי, איטס נאט סאו, ס'איז נישט אזוי אפגעפרעגט. איצט זעהן מיר דא אזא זאך, אַכט חדש, אַכט יאהר, מ'קען זיין דרײַ און דרײַסיק, קען מען זיין א עלטער זיידע, טווענטי סיקס, קען מען זיין א עלטער זיידע.
און בעזהשם געזונטהייט זאל די שומר ליין. זאגט די גמרא, ניין, אפשר איז נישט קיין ראיה. זאגט די גמרא, מילא, וויאזוי ווייסטו אז זיי האבן אלע געבוירן ביי אכט יאר? דילמא, קען זיין, תרוויי, לאמיר געדענקען, ווער איז דא געווען אין וואלד? אליהו, אחיתופל און בת שבע, רייט? סאו קען זיין די זכרים זענען געווען נײַן יאר אלט, און בת שבע הולידה בששת, קען זיין אז די נקבה בת שבע האט געבוירן ביי זעקס יאר, סאו ווער זאגט אז דו האסט א ראיה אז די זכרים קענען מוליד זיין ביי אכט יאר, כ'על דיר זאגן אז בת שבע האט געבוירן ביי זעקס יאר, משום די עצה בריה א פרוי ווערט מער מעטשור שנעלער, איר באדי איז מער געזונט, ס'איז דא אין די, קען נאכקוקען אין טערטי טרי דאכט זיך מיר איז דא א מיידל מדינה האט זי געהייסן, מ'קען עס נאכקוקן. און זיך געבוירן ביי פינף יאר, זי האט געהאט עפעס א סיקנעס און די באדי אווער דעוועלאפד ווערי ערלי, אפיציעל ביי פייוו יערס אולד האט זי דעליווערט א בעיבי, על כל פנים ס'קען זיין אזא סארט זאך, טייערער כ'וועל דיך ברענגען א ראיה אז א פרוי קען טראגעדיג ווערן אין פאר אכט יאר, ווייל שלמה איז נישט געווען די ערשטע קינד וואס זי האט געהאט, טו הבל אויף וולאדמא היקרה, בת שבע האט שוין געבוירן א קינד פאר זי האט געבוירן שלמה, די פסוק זאגט ויגוף השם את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד,

סאו על כל פנים כ'האב נישט קיין ראיה דא אז די זכרים קענען מולד זיין פון ניין יאר ווערסעס אכט יאר, קיין ראיה האבן מיר נישט. איזה זכרים איך זאל דיר ברענגן א צווייטע ראיה, מהיכי? אגעין טעיק אוט יור פען ענד פעיפער, בי אלערט. איילה תולדות תרח, דאס זענען די קינדער פון תרח, וויפיל קינדער האט תרח געהאט? אה, העלפ מי אוט, וויפיל קינדער האט תרח געהאט? אברהם איז וואן. פאר אפ, נו און די דריטע? נו כ'האב יא ס'גוט געזאגט. אברהם וואו נאך זאגט ער נאך? האסט מיך אויך גע. איינע תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם את נחור ואת הרן. נאו ואברהם גדול מנחור שנה, לכאורה אברהם איז געווען עלטער ווי זיין ברודערס מיט א יאר. ונחור גדול מהרן שנה אויך א יאר. קומט אויס נמצא אברהם גדול שתי שנה מהרן. פשוט נעמען אז. היות שטייט די סדר, לכאורה איז אברהם געווען די עלטסטע, און ער איז געווען גרעסער פון די יונגסטע ברודער צוויי יאר, איטש א יער אפארט. איך זיך שטייט אין פסוק, ויקח אברהם ונכה להם נשים, אברהם און נכה האבן גענומען פרויען, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מילכה, בת הרן, אבי מילכה ואבי יסכה וגומר. סאו ווער איז געווען אברהם'ס שווער? זיין ברודער הרן איז געווען א איידעם ביי זיין ברודער דער טאטע פון יזכו. ואמר ר' יצחק, פארוואס האט שרה געהייסן יזכו? יזכו זי שרה, ולמה נקרא שמה יזכו רשל די תורה ברענגט עס צו, ששחה ברוח הקודש זי רעדט מיט רוח הקודש, זי זעהט מיט רוח הקודש, והיינו דכסיב, קול אשר תאמר אליך ושרה שמעה בקולה און די קול רוח הקודש שבא, ווייל זי ווייסט וואס זי רעדט. דבריך, פארוואס האט זי געהייסן יזכו? שייכות לדבריך יזכור שייכות סכום ביופיו ס'איז געווען זייער שיין יעדער איינער האט גערעדט פון איר על כל פנים זעהן מיר אז שרה איז געווען די טאכטער פון נארא וכסוף שטייט אין פסוק ויפול לאברהם על פניו ויהי יצחק יצחק ווען ער באקומט אברהם האט באקומען די בשורה אז ער גייט געבוירן א קינד און ער האט געלאכט ויאמר בליבו הלבן מאיר שנה יוולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד וגומר נאו קאמאו קושש אברהם מיט שרה וויפיל איז אברהם געווען עלטער פון שרה? צוויי. א שר שנים, געוואלדיג, צען יאר. ווי קושיא שמעיה ווי ווי אלט איז ער געווען עלטער פון איהר טאטע? טארטיין שנים האבן געשמועסט רייט, אברהם איז געווען די עלטסטע, איז געווען עלטער פון הרן מיט צוויי יאר. אשתקח, כי הולדה הרן לשרה, ווען הרן האט געבוירן שרה, בתמנא הולידה, אויב אברהם איז געווען עלטער ווי שרה צען יאר, און הרן איז געווען די יונגערע פון די דריי, קומט אויס צוויי יאר גערוקט פון אברהם, קומט אויס אז הרן האט געבוירן שרה ווען ער איז אלט געווען אכט יאר אלט. סימפל. זאגט די גמרא, נעעע, ממאי, וויאזוי ווייסטו אז אברהם איז געווען די עלטסטער מיט צוויי יאר? ווילן אברהם זוטא דאחוי אהב, ווי קען זיין אז אברהם איז געווען די קלענסטער? איי, פארוואס רופט מען אים די ערשטע אין די סדר? בדרך חכמתא און כה חשוב לי, די תורה רעכנט זיי אויס לויט די חשיבות'קייט, אברהם איז געווען די יונגסטער, וואלט מען רעכן אים אויס די ערשטע אין פסוק, מ'זעט ביי די ביי די די טעכטער פון פון. פון צלפחד שטייט אויך דיפרענט סדרים אמאל זאגט די תורה משה נהד אמאל אהרן און משה צו ווייזן אז הכל שווין אלע זענען גלייך און רשי זאגט דארט על התורה אמאל רעכנט מען אויס כסדר לידתן אמאל רעכנט מען אויס כסדר חכמתן און ר' טיידער כדי ברענגען א ראיה די כחשוב ליקרא די תורה רעכנט אויס דרך חכמתן די כסדר שטייט אין פסוק גענ ל מיט האלטן קאפ ויהי נח בן חמש מאות שנה נח איז אלט געווען פֿינף הונדערט יאר אלט. ויולד נח איז געבוירן די דריי קינדער את שם את חם ואת יפת. סאו נאכדעם וואס נח איז געווען פֿינף הונדערט יאר אלט האט ער געבוירן אלע דריי. ניין ס'איז נישט געווען קיין דרילינג. סאו אויב מ'גייט זאגן אז דאס איז געווען די סדר, שם גדול מחם שנה, שם איז געווען די עלטסטער געווען עלטער ווי זיין ברודער חם א יאר, וחם גדול מיפת שנה אויך א יאר. ונמצא שם גדול מיפת וויפיל? שתי שנים, טו יערס. איך זיף שטייט אין פסוק, ונח בן שש מאות שנה, והמבול היה מים מעל הארץ נח איז געווען אלט זעקס הונדרעט יאר ווען די מבול איז געקומען. צו הונדרעט יאר פון ווען דער ערשטער קינד פון נח איז געבוירן געווארן איז געקומען דער מבול, ווייל עס שטייט אין פסוק ואלה תולדות שם, שם בן מאת שנה, ויאבד את הפחשת, וויפיל יאר שנתיים אחר המבול, סאו שם איז געווען הונדרעט יאר ווען ער איז געבוירן געווארן, צוויי יאר נאך די מבול, סאו די צוויי יאר נאך די מבול איז שם געווען הונדרעט יאר, סאו ווי אלט איז ער געווען ביי די מבול? ניינטי עיט. נאו אויב מען גייט זאגן אז ער איז געווען דער עלטסטער. איז דען צוויי יאר נאך די מבול געווען בן מאה שנה? דאמאלס בר מאה ותרתי שנה, ווייל אויב ס'איז הונדרעט יאר, אויב ער איז געווען די עלטסטער פון די דריי וואלט ער געדארפט זיין הונדרעט און צוויי. אלא נאר וואס דען גייסטו מיר זאגן? דרך חכמתו כחשב די מ'רעכנט עס אויס דרך חכמתו האט עס נישט קיין ראיה פון די סדר וועלכע איז געווען די עלטסטער נאר די פראבלעם מיט דעם איז זאגט תוספות נאר אז אויב אזוי חמ איז די פראבלעם.

אמר רב כהנא אמריתא דשמעתא לג קמאי דרב זביד בן אדוה אמר לי האט ער מיר געזאגט אתד מאי הכי מסניתא עטס ברענגסט פון דא א ראיה אז שם איז נישט געווען די עלטסטע פון נח ואנן מאי הכי מסנינא לוי אונז לערנען עס ארויס פון א צווייטע פלאץ שטייט אין די תורה אילו שם ילד גם היא אבי כל בני עבר הכי יפת הגדול זעהן מיר אז יפת הגדול שבעי חוה אז יפת איז געווען די עלטסטע פון די דריי. שאלו מנלן ווי דען זעה איך אז די דורות ראשונים האבן שוין מולד געווען ביי אכט יאהר, מה יוכיף אין די פאלאואינג פסוק, שטייט אין פסוק, ובצלאל בן אירי בן חי' למטה יהידו, עשו את כל אשר ציוו ה' מאת משה, משה האט אויפגעבויעט די גאנצע משכן, זעה מיר אז ווער איז געווען די זיידע פון בצלאל? חי', רייט, ובצלאל בן אירי בן חי' למטה יהידו, איך סוף שטייט אין פסוק, ותמות עזיבו, די פרוי פון כלב האט געהייסן עזיבו זי איז געשטארבן, ויקח לו כלב את עפרות,

איך זעה ווייל שטייט אין פסוק ויבואו כל החכמים ועושים את כל מלאכת הקודש איש איש ממלאכתו שהיימו עושים, היות ס'שטייט אין פסוק איש ווייס איך דעי ווער עבאוו בר מצוה thirteen years old. מיר טענה'ן אונז האבן געלערנט אין א ברייתא שנה ראשונה די ערשטע יאהר עשה משה משה משכן האט משה געבויט די משכן, שניה די צווייטע יאהר הקים משכן האט ער אויפגעשטעלט פיזיקלי צוזאמגעשטעלט די משכן, ושלח מרגלים האט ארויסגעשיקט די מרגלים, סאו ווי אלט איז בצלאל געווען עט דעט פוינט?

סאו ער דערציילט דא, קאלאוו דערציילט אז ער איז געווען אלט פערציג יאר אלט ווען עס איז געווען די זמן פון די מרגלים. ואתו הנה אנכי היום מען חמשה שמונים משנה אבער דאס איז נישט נוגעי, אבער כמה העביר לי ווי אלט איז קאלאוו געווען ווען מען האט אים געשיקט צו גיין זיין די שפיאן פאר ארץ ישראל? ארבעין זאגט די פסוק פערציג יאר. דל ארבעי סדא אבי בצלאל בצלאל איז געווען פערצן יאר אלט, סאו טעיק דעט דאון. פשלי, עשרה משיס, א טאטעל אוו טווענטי סיקס. דאס איז געווען די עידזש פון קאלייב בשעת די איר אייניקל בצלאל איז געבוירן געווארן. קומט אויס ער איז געווען טווענטי סיקס יערס אולד, האט שוין געהאט דריי דורות, חיר, אירי און בצלאל. ד ה תרט ט שנית די תלוש עבירה פאר די פרי פרעגנענסיס מיט די חודש עט די מינימום אוו טווענטי פאר מאנטס. איז שטארק איך די כל חד וחד בטעם נולד האבן א ראיה אז אמאל האט מען געבוירן ביי אכט יאהר אלט קומט אויס די דורות הראשונים האבן מולד געווען ביי אכט יאהר ביי שמעון און מסילא קריגן זיך טא מען גייט היינט חושש זיין פאר דעם אדער נישט נײַן יאהר איז זיכער ראוי להולד זיבן אכט יאהר און ווייניגער איז זיכער נישט ראוי להולד די שאלה איז עקזעקטלי ביי אכט יאהר טא מען קען אדער נישט ס'געשטאנען אין די משנה כי יהיה לאיש בן צעיר ר' מורי בן ולא בת. א זון און נישט קיין טאכטער. תניא אמר רבי שמעון האט מען געלערנט אין א ברייתא האט רבי שמעון געזאגט בדיני רי אלי' וואלט א שטיי בת זאל זיין די זעלבע דין בן סורר און מורר רי אלי' איז כבן סורר און מורר מען וואלט געדארפט פארשטיינערען פארוואס שהכל מציון אצלו בעבירה א פרוי וואס איז וואס פירט זיך אויף אומאחריות'דיג מיט מיט טרינקען און וויין גייען זיך אלע לאו לייפס דרייען מיט איר און מען גייט זינדיגען. אלא נאר ווען עס וועלען גזירות א כסא ווי עס שטייט אין די תורה ביין ולא בעת ממילא קען מען נישט. אבער מיין סברה וואלט מען מסתמא געזאגט אז מען זאל הרג'נען א מיידל דזשאסט לייק מען הרג'עט א זון אבער די תורה האט געזאגט בפירוש דיין ולא בת מילא פאר דעם הרג'עט מען נישט. שטייט אין תולדות רבי אליהוי וששו אמרי כנסת ישראל נעשה ונשמע די אידן האבן געזאגט נעשה ונשמע מיד אמר הקדוש ברוך הוא ויקחי לי תרומה אימידיעטלי האט מען געזאגט ויקחי לי תרומה נא לכאורה וואס איז די שייכות צווישן די צוויי ווייל די גמרא זאגט אין מגילה דף כט סימן ד אביי האט געזאגט מרעש אנהייב האב איך געריסן איבער ווייסע פלעג איך לערנען אינדערהיים ווייל ס'איז געווען באקוועם און מיט סלינע איבער וויי קנישטער דאווענען איז געקומען אין בית כנסת נאכדעם וואס ער האט געהערט וואס דוד האט געזאגט השם אהבתי מעון ביתך איך האב אזוי ליב צו זיין אין דיין הויז און בית מדרש איז ער אויך געקומען לערנען אין בית מדרש זעהן מיר די עיקר הצלחה פון לימוד התורה איז דווקא אין בית מדרש ווען מ'לערנט אין בית מדרש ס'איז ווי דער רב שצ ר פלעגט זאגן והיים לא ידי דרכו און היים יא לא ידי דרכו אין בית מדרש איז די ריכטיגע פלאץ. האט דער באבוב רב זיך געוואנדן וועלכע האט געזאגט אין דברי שלמה, דאס איז די כוונה פון די תנא דבי אליהו, בשעה שאמרי איז כנסת ישראל נעשה ונשמע, די אייבערשטער האט געהערט די אידן זענען גרייט צו לערנען, וואס האט ער געזאגט? רייט עוועי געמאכט א אפיעל, א קאמפיין, ויקחי לי תרומה, מען דארף צוזאם נעמען געלט צו בויען א בית מדרש, כדי אז מען זאל קענען אנקומען און לערנען אין בית מדרש איז אינגאנצן אנדערש, אזוי האט די תורה האבן אן א קיום, און מכאן הקריאה יוצאת צו די אלע זומערס, ס'איז זייער חשוב צו זיין א זאאם אבער ועוד יוס ר טוב צו קומען אין בית מדרש אריין, די ריכטיגע פלאץ צו לערנען אין בית מדרש אן דעט נאר האוו א וואנדערפול איווענינג ענד טענק יו פאר ליסענינג.